me zaga metsi tre de machine o be nanye nye ŋku anye fiwo katã míaƒe ŋku aƒedɔ katã ƒe ŋku nɔ fia etsi tre ya nafui ɖe agbe dzi na aƒedɔ viwo megafui ɖe vɔ dzi o ne ma ɖe do dziku na wo hã megaze tsi tre ya nakɔ aƒo fia de ma ɖeke o megaƒo fi de aƒedɔ vi aɖeke o Amegbetɔ ko dze agagɔvia dzi.

Mɔ ɖigba ɖe wo ɖigba ɖe mía tɔgbui daye fo aci baglo ahadzi gbetekpe. Nyateƒe mía ɖo mía tɔgbuia ƒe ɖeka kpe nui he. Fifia nyi va ge le aƒedɔ me be mía ko ci ɖe aƒedɔa me. Ecia kɔ mía ɖifia ɖi. Ɖagbe ɖagbe ɖagbe ne vuvɔ mía nu. Yame ho kebe na re. Tɔgbia nye ro yama nye yɔ yoto re nyame ho re tɔgbia tɔgbia nyo mia tui. Nyigba ji nye ro tɔgbia ro nyigba ji nye kpo tɔgbia ve wa kpɔ fe do ame. Ekuma le mo dɔwa wɔ nyama le mu. Be ho kebe ha nyɔ mi ga nɔ ya nɔ re meme re nyɔ mi je si o. Ta tɔgbia na ho tsi ɔkɔ na aƒe dɔ na nyi.

Ao, ŋdɔ ya ɖe, e, be ɖigba ɖe o, ɖigba ɖe, e, anyi ɖe tɔgbi da yi fɔ atsi gbaglo evelia ba te fia ɖe sɔgbe kple avu me. Be de ɖe vinye ahadzi gbetekpe ƒe aƒe do ya me. Ao be ye dze ahadzi gbetekpe, ebe dze tɔglitɔ ŋku teteklia. Be yewɔ ɖa, eye be yewɔ va nya de ase shi me, ta va kple viwo. Eva kple viwò abu ya, eva kple viwò dovi, eva kple viwò basa be dzoɖedzedzi. Eye be yewo tɔgbuinyagã Hodaya ku ɖa ya, eye nava kple viwò gasu, nava se nya, nava kple viwò ɖikesokpɔ, nava se nya, nava kple viwò atsigoglo, nava se nya, nava kple viwò, ɛɛ, awuvɔe, nava se nya. Eye be ye tɔgbuinyagã vɔ ye kpe Gbava kple viwò gawu, ɖakplɔ gawua vɛ wòava se nya. Ee, ɖakplɔ viwò adae vɛ wòava se nya. Ame tɔxɛ neva se nya hɛ, ave dzi neva se nya. Eye me yetɔgbunya gã, vɔ ye kpa, be me yetɔgbunya gã, aa, fu, adzɔ yi fu mi. Aa, ɖava kple viwò kɔdzo ka nava se nya. Ee, na ava kple viwò hele wòava se nya. Dashi, ee, tɔgbunya kɔdzo ka. Tɔgbuinye awudza ee miava miava se nya kekekekekeŋ eye me yɔ tɔgbuinye ɖa ee WK hadzi dava dava kple viwo ee nɔviwo gbɔ dava se nya da dava kple viwo ee Lucia ɔ dava se nya dava kple viwo Grace dava se nya eye me yɔ tɔgbuinye ɖa kole ho hadzi he dava kple viwo Hope dava se nya ee dava kple viwo

Wodɔ ya, ao, ɛɛ, medidi o. Tɔgbezi yi ke nele aƒedo ya me tso srɔ̃a gbɔe va de asi ɖe avu me afia he fu ɖem ale be míetse kpo mí tse ƒedziwo katã katã katã katã ale be wòayi ƒuta ame nanɔ dzi. Aa, míawo míawɔ nu yi ke nɔ le be míawɔe. Aa. Ɛɛ, ɖeviwo je nya be míewɔ batubatu hã eto ɖa toƒe abe fiɔ ɖo le zi dzi. Ɛɛ, ɖokuikɔ ɖi kɔkɔ se vɔe e fiɔ ɖuɖua me naneke le eme o. Ɛɛ, ɖokuikɔkɔ se vɔe be aƒedo me viwo nakpɔ ablɔɖe akpɔ ɖe akpɔ ŋgɔgbe yiyi. Ao gake a míenya be ɖe agbe me ya la ɛɛ edzɔ na ame yiwo ƒe ŋu nyɔ me ŋu wo li ame yiwo ƒe ŋu menyɔ me ŋu wo li. Ɛɛ, ye míewɔe ɖe nɔ viwo tso yi ke ne nye vinyewo egba vinyewo nye. Wotso wo ŋgɔ mamasemasewo nu ke le nye nu kpɔ o, Yehowa nye nu ke da kpe do ŋu na wo. Tare, agbare, ye meɖɔ fɔ aƒedo ya me kple nye agbota ɖo xɔ me nyo kple etɔgbiwo mamawo nye fia tɔwo katakata re. Ao, ya si, be re nie ne nye ŋuɔ re, a miwo ŋutɔwo mia ge ɖe me na wo. Aƒedo ma na fa kekekekekekekekekekeke, aƒedo ma na fa kekekekekekekekekeke, aƒedo ma na fa. Ne woblɔ nyi re. Mine mía ɖokuiwo ƒe fiawo woase wo ɖokuiwo gɔme. A Wɔnae ke ne mía tɔgbui gã WK. Winfred kɔ dzɔ hadie wɔ da ɖi. Tɔgbuia dala dzea eda asi eme. Ɣeyiɣi dzi zɔm míele. Míekpɔ gbalẽa ale be e woɖe nuwo katã míese ɖe gbalẽa me. Kɔ míawo míawɔ ao míawo míatɔ menye vɔ o, míatɔ menye dzre o. Ɖakawɔwɔ yae ko dim míele be míawɔ ɖeka míazɔ ɖe ŋgɔ. Ye eviwo ye meva zi dzi fia ɖe alo míele zi dzi fia ɖe. Ɖekawɔwɔ, lãmesẽ, bɔkadrika ƒe domeviwo katã ne wo fu fɔm o, esrɔ̃ƒe ma nyom o ɖe. Enye tɔgbui Daye fɔ atibago evelia eye meva kple nye fiatɔwo katã gota ɖowo katã ɖe. Ao eŋuwo netrɔ aƒedo ya me, avu me duwo katã netrɔ, ame yiwo ke ne agbledewo ɖee, wokpɔ gble ŋku, ame yiwo ke ne tɔshiʋu ɖee, ao etɔ nenɔ ŋkam na wo, ame yiwo ke ne dze dɔ, wotsi xɔ me, ao gbeɖegbeɖegbeɖe, nye tɔgbuiamegbe ɖe aƒedoa me afi ya kɔ ɖee, ao wonotso azɔ.

Esi la ƒe ma.
Ee.
Tɔ tɔ tɔ ko kpi ko kpini kpini.
Ee. Ah. Anu ma na to gbogbo tɔ jigli na oye. Kakakakaka. Anga tɔgbi da ifo aci ba glo evelia. Fafa ina bia la ƒe dɔ. Ɖeka wɔwɔ ŋgɔgbe yi edɔwo kakakakaka etɔ ji ha ya ye. Tɔ ji ha ya ye. Ŋgɔgbe sese ɖeka wɔwɔ. Vinyewo katã le yevuwo gbɔ eye ne le gee le Ghana dukɔ me dɔwɔwɔnu katã ɖee, eɖo ɖe fɔ ƒe do me ɖee, ɖekawɔwɔ keke kple Ɖekawɔwɔ sesẽe.
ɖekawɔwɔ, ɖekawɔwɔ ɔnɔ le amese me edɔ na yi dzi ga nava ɔkpɔ ga ke. Ame nanɔ aƒedɔ me anɔ tsi ƒom ri evinyawo, vinyewo ke ne gbedzidzɔ gava wote srɔ̃gbe vagɔ. Ame nanɔ anyi awɔ dɔ ma ɖe gageƒe alo nu sia teƒe le afia. Medɔ katakata teƒe tatsɔ gbadzia. Afiatɔ set nya gɔme zaga be tsitre de machine o be nanye nye ŋku anye fiwo katã míaƒe ŋku aƒedɔ katã ƒe ŋkua nɔ fia. Atsitre ya Nàƒui ɖe agbe dzi na aƒedo viwo, mègaƒui ɖe vɔ̃ dzi o. Ne ame aɖe do dziku na wò hã, mègaze tsitre le akɔ aƒo fi ade ame aɖeke o. Mègaƒo fi de aƒedo vi aɖeke o. Amegbetɔ ko dze agagɔ via dzi be azɔ ɖe ŋgɔ. Etsi tre ɖe mele asi ɖo ɖe ragbeɖagbeɖagbedzie ragbedzie me dem ɖo no he. Evɔ etsi tre ɖe mele asi nɔ eku mele mo he. Edɔ mele mo, ahe mele mo, anya mele mo. Mede masi ɖo. abe mia katã mia tɔ ene, abe mia katã miaƒe fia ene. Mede masini o. Ne nane edzɔ le avumafia, he wòanye tsiƒoƒoɖi, wòanye dzikuteƒea, mele srɔ̃gbe, miagbo ta ɖo nye fiatɔwo katã míeli. Nava srɔ̃gbea etanɔƒea, míagblẽe, fafa nava. Mede machine o. Vɔ ne va ɖe to megbe o ko eko tsi etsi tre bubuɔ ɖe etsɔ fia ɖe me me tsɔ ƒe do ya me o. Otsɔ fia ɖe a te tɔgbawo ŋɔlio no yɔe ne obie nyae ele aɖufoɔ. Evelia ewoe me tɔ shi edzi ewoe me de ŋgble ewoe zia tɔ shi dzi o be ma de tsi tre asi no. Vɔ ne me bubuɔ ɖe me nyao ko ge ɖe aƒe do ya me eko ko tsi tre bubuɔ ɖe eko tsi etsi ƒom ɖi ɖe vinyewo ƒe ŋkɔ me.

Gake game le nua nye be ɖe meliɔ kɔshi tsami gã ahiama dzi ate awo ɖe teƒe nye ne mekpɔ mayi dzi.